Reit, da ni tu allan i ganolfan Eglwys Newydd wan. Da ni'n edrych ymlaen ar gyfer uh, gwasanaeth. Dwi'n mwyn gwybod faint daw, oherwydd bod ni wedi symud o uh, Heol Siarl am y Sul. Ond arbrawf, da ni'n teimlo bod Dyw yn, um, yn harwain ni drwy'r ysbryd i fentro. Mae rhaid ni frentro fel Crisnogion. a fel Cristnogion Cymraeg, a mae hwn yn rhan o'n menter bach ni, a da ni'n gweddio bydd Duw yn bendithio. Wedyn, uh, gan i weld sy'n mae'n mynd, a na i gael gair wedyn ar ôl y gwasanaeth. Yym ala ydw i, dwi 'di bod yn yym aelod yn Ebenezer ers ers chydig dros flwyddyn rwan ac dyma'r tro cynta' i fi cyfarfod hefo Ebenezer mewn lleoliad gwahanol a mae o'n gyffrous dros ben ca'l dod i rywle newydd ffresh, glân,

Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi a hyfryd cael bod rhan o'r cyffro ac o'r arbrawf bach ganddo ni fel Eglwys Ebeneser, ond da ni'n bwriadu symud ymlaen fel cynulleidfa mewn amrywiol ffyrdd ac nid aros

oherwydd mae'r gwin yn gweithio. Dyna pam bo ni yma heddiw. A ga i ddiolch i gynulleidfa Ebeneser am fod yn gynulleidfa hyblyg. Ga i ddiolch i Dduw fod yr Ysbryd Glân wedi gweithio arna ni dros y blynyddoedd, fel yn bo ni'n gallu gneud hyn. Fel yn bo ni'n sylweddoli, ia, Mae ganddon ni neges fawr i'w rhannu a'i chyhoeddi a'i dathlu, ac fel Cristnogion Cymraeg, mae rhaid i ni fod yn hyblyg, oherwydd dydan ni ddim yn cyrraedd pobl newydd fel y dyla ni, dydan ni ddim yn rhannu'r efengyl mor effeithiol ag y galla ni. A mae hwn yn ran o'r hyblygrwydd sydd yn angenrheidiol ar gyfer Cristnogaeth Cymraeg.

Tipyn bach yn emosiynol i fi, ond wedi cael mwynhad ar Abed. Mae Eira yn, yn original member o Eglwys y Benesod, felly dyna'r emosiwn. Um, os y gwahaniaeth gen i Leo yn addoli, yn hyfneg iawn. Uh, Wedi rhyfeddio, wedi holi rai o'r bobl ifanc ac yn rhyfeddu fy hoffed, fy rhin hoff gyda nhw i fod yn capel. Ond fel oedd Eiran yn dweud, y fe? Fel rhi dweud, ie, falle bod e'n rhi gynnar iddyn nhw sylweddoli beth yw'r gwahaniaeth. A os bydden nhw'n cadw atra ddodiad, bydd y trylodiad yn marw allan. Iawn. So mae'n rhaid i ni ddechrau rhywle a heddi oedd y diwrnod. Bendigedig, ffantastig. A fi'n teimlo rhywun peth sy'n gwaniaeth gen i le yn eddoli. Na. Uh, ond... A bod gyda'n gilydd yn un tairi oedd yn hyfryd. Mae Malin wedi dweud sarwan. Yeah. Pobl y weglws ac nid y deilar. Ond meddwl bod e'n iawn. Gwych. Ei, diolch yn fawr. Croeso. Wel, dwi'n meddwl bod ti wedi mynd reit dda bore yma. Oedd y stafell yma mond ddigon mawr ar gyfer faint oedd yma, 85, 90. A wedyn, um, dwi'n reit hapus efo ni. Diolch i ddew, lle, de. Oedd yna bobl newydd yma. Oedd yna bobl ifanc oedd rioed wedi bod atan ni o'r blaen, un neu ddau o deuluodd. So oedd hynny'n ardderchog. Wedyn, diolch i'r arglwydd, oedd hwnna yn llwyddiant. A na ni drefnu ar gyfer mis nesaf, wen. Da iawn. Sound effects gan Gwyn Jacks. Wel, mae bore yma wedi bod yn ymarfer arbennig. Uh, allai weid bod Ebenezer ar daith. Uh, mae'n bwysig bod ni'n yn lledu'n unen i wahanol gymunedau. A mae cymuned uh, yr Eglwys Newydd yn ganolfan arbennig oherwydd mae nifer helaeth o rieni a sy'n siarad yr iaith Cymraeg a disgyblion y mynychu'r ysgolion lleol A gobeithio by nhw'n derbyn ein gwahoddiad ni i ymuno gyda ni unwaith y mis yma a'r cyfleusterau wrth fy mhodd.